Thirtu te in zavai in chibai leh vek ule, ka channel te min lo thlir chawk thin avangin ka lawm em em a, tun chu mah chuan hun rei taka ta tawh in hriat chak em em leh in eng nge request nasat em em cabin crew te hlawh zat kha kha ka rawn sawi zau dawn a, ih min lo ngaihthlak sak leh theuh ula, tun chu mah hian international airlines a. keimahni bikah Qatar Airways-a engzah nge kan hlawh tih leh domestic a thawk mek te ho, Indigo a thawk mek leh Akasa Air a thawk mek thian ka neih ve nual a, chu mite atang chuan enge an hlawh ang zat a zat chiah chiah chuan min hrilh thei kher lo mai thei mahse enge a nawlpuia idea in neih theih nan khatiang khan information ka la kual ve a, chutiang te ni vang chuan. inhriat duh tam tak ka rawn sawi dawnin ka ring a, min lo ngaihthlak sak ula uluk deuh khan a bul atanga tawp thleng min lo thlir sakin min lo ngaihthlak sak leh dawn nia, aw kan sawi chan deuh ber ber ang a hmasa berah chuan keimahni bik Qatar Airways bikah hian bul kan tan phawt ang a. Keimahni bik hi hlawh hi chi thum kan nei a, basic salary awm a chuan flying hours allowance awm leh a chuan lay over allowance ih hotel kan awm chhunga kan hman tur khatiang ang kha chu chi thum anih chu sorry a bul atangin kan sawi tan anga chhiah pakai atangin kan chhuk tir ngawt aw. Qatar a kan chhuk tirh atanga ni thumna or aw ni thumna ah niin ka hria khatah khan welcome bona sang khat min pe an ram pawisa a sang khat chu chu India ram pawisa in sing hnih sang hnih ang vel a ni ta a hei kan training chhung leh ih hlawh pangai kan lak hma kan lo in manage ve na tur sang khat ang kha min pe ta a chuan thla thum chhung kan han training a thla thum chhung kan training khan basic salary kan la a. Kan basic salary hi ka tih lai khan sang thum zanga a nia, chu chu India ram pawisa in sing riat a nih chu. Chu chu thla tin thla thum chhung kha kan la ah chuan kan han training zo a, kan training zawh hnu ah khan flight ah observation flight kan ti mai a, hei training flight ang kha vawi hnih kan nei phawt a khat a kan qualify ta ah eng nge min release hnu khan flight pangai kan nei ta khat atang khan, Basic salary mai baka hotel allowance leh flying hours kha mi kha kan la tel tawh ta a. Mahse hlawh min pek dan hi entir nan December thla tangin ka thlawk tan ang kha nia chuan December thla a ka hlawh ang zawng zawng kha mi allowance leh ka basic salary kha January thla hlawh ah khan ka la cheu ta thung ta khatiang kha a nia. Kan hlawh zat hi ngaw rawh aw a chiah chiah hian han sawi dawn ila. A zat chiah chiah hi kan sawi hlei thei thin lo a, chhan chu kan thlawh tam leh kan thlawh tlem a zir hi a ni lutuk a. Ka thlawh tir ngaw rawh aw, thla li chhung kha chu, thlawh kha chu ka la tha a, a chhan chu darkar za atanga darkar za sawmhnih inkar kha ka thlawh dan tlangpui a nia, darkar za atanga darkar za sawmhnih inkar kan thlawh kha chuan nuai hnih sing li ngaw rawh aw, nuai hnih sing hnih atanga nuai hnih sing ruk inkar tih ang. Khatiang kha kan lak dan tlangpui nia, a zat chiah chiah ka hre tawh lo, a chhan chu hei kum lai a liam ve tawh a, khatiang kha kan lak dan a nia, amah erawh chu tikhan thla li chhung darkar za kan han pel chhak chhak a, darkar za thawh hi chu eng nge i hlawh chu a tha a, amaherawhchu a chauhthlak ve lutuk a nih chu. Thla ngahna vel atang khan ih kan flying hours hi an ti hniam tan ta a, ah hei crew thar training graduate thar kha an awm ve reng a khang ho kha keimahni flying hours min pek tam thin ang bawk khan an pek tam ve kha a ngai a, a chhan chu ih eng nge equal uniform deuh khan engkim an tih ve vek a ngai a, ih darkar sawm sarih atanga darkar sawm kaw inkar hi thla ngahna hnu vel atanga min pek dan tlangpui a nia. Kha mai bakah khan standby min pe ta, standby chu engtik lai pawha ih koh theih renga kan awm kha. Ngai kha tianga min call out chang khan kan flying hours kha a han pung ve leh thin a, darkar sawm sarih panga changa darkar sawm kua, darkar zah te han kai chang te kha a awm ve leh thin a. Khatiang te nih chuan nuai khat singret atanga nuai hnih singli inkar hi kan lak dan tlangpui a nia chuan umm. Kan flying hours hi an ti hniam reng bik lo a, an ti sang reng bik lo a, hei ih min pek chang chang a awm a, tun thla darkar zah min pe kai se, thla leh ah chuan darkar sawm sarih panga te khatiang te kha min pe ve leh ta. Khatiang kha a nia kan hlawh lak dan chu kha khat atang khan idea in neih thiam ka ring a, eng nge thla bi anga kan hlawh lak dan ang thin chu. Ka sawi tawh ang khan kan hlawh zat chiah chiah hi keimahni tak miau pawh hian kan hre thin lo a, kan hlawh tam khan kan la tam a, kan hlawh tlem leh kan la tlem a. Entir nan Mizoram anga te chuan sawrkar hnathawk te pawh an niang a, i an hlawh hi fix ang zat chiah chiah a nia, eng zah nge a lak ve te kan tia chumi zat chu hei a zat chiah chiah khan an sawi thei in kan sawi thei thin mahse khatiang kha a ni ve lo a keimahni industry ah hi chuan. Kan flying hours mai bakah kan va lay over na hmun kha a expensive dan a zir in kan allowance te pawh a tam in a tlem ve leh thei a khatiang a zir khan hlawh hi chu ih eng nge a fluctuate ve reng a nih chu ih a zat chiah chiah hi a awm thei lo a mi tam tak hian min zawt thin a eng zah nge ih i hlawh thla khatah hi min ti thin a. Ka hre lo, ka hlawh zat chutiangin a hlawh zat chiah chiah kan hre thei lo hi ka ti thin a, eng nge sawi hreh turah hian min ngai thin a, ih mi dang tam tak pawh hian an sawi hreh an sawi hreh thin reng bawk a nia a awm lutuk a, eng nge tiang hi chu thil confidential thil a nih vang hian tuna ka rawn sawi chhan hi chu thalai ih tam tak lo thlir tu te zinga ih eng nge motivation khatiang kha ih a nih theih ti nge ka sawi ang. Thalai tam tak ka motivate theihna a ni thei tih ka hriat avangin rawn sawi ka nia. A awi duh in awi ula, a awi lo kha chuan awi lo mai ula. Ih eng nge keimah experience atanga keimah ngeiin ka tun atanga ka rawn sawi a nia chuan umm khatiang kha kan hlawh lak dan chu a nia. Ahh kha kha ni se eng nge niang aw ka rawn sawi tel leh ang, ka rawn sawi tel leh duh pakhat chu. I keimah ngei pawh ka nia, ka thawh hma te enge kum kal ta te khat chuan i tian an thawk rei tawh sia i an hlawh hnem tawh ngawt ang hi kan lo ti thin a mahse a ni lo va khan a china ka rawn sawi ang khan kan thawh rei poh leh kan flying hours hi ti hian a hniam ve zel a khatiang te ni vang khan kan thawh tirh lai thla li thlang a chhung khan kan hlawh hi a sang a tunah chuan enge a normal nuai khat chu kan la kai mahse i enge. A chang chuan nuai hnih lak kai loh chang te pawh kan nei ve tho. Khatiang kha a nih avang khan ih kan hlaw hi a sang reng bik lo a nia chuvang chuan hausa thur thur turah hian mi hi min lo ngai thin lo ul a. Aw hei baka ka rawn sawi tel duh chu ih kan position a zir hian a ni ve lutuk a tunah hian ih keimahni Qatar Airways bik ah hian cabin crew hi Ahh engtinge level li angin kan hrenshrang ta a, keimahni hi economy kruin kan lut phawt a, chumizawah business first class ho kru an awm leh a, chumizawah cabin supervisor an awm leh a, chumizawah ahh cabin enge director an awm leh ta chu chu ih enge kru zinga thu ber kru zawng zawng min enkawltu tur ang kha ni ta chuan supervisor pakhat kha economy kru tawp enkawltu tur ang kha ni ta a, khatiang te kha a nia kan position a zir te hian a ni lutuk a chuan. tuna kan awmna rank a kan seniority a zir te pawh a ni bawk a tiang te chu nia eng nge ka sawi tawngkam hi ka thiam lutuk lo a i ka sawi ngaihnawm thiam lutuk lo a mahse in hriatthiam tho chu ka ring a tikhan i kan hlawh awm dan tlangpui chu a nia ngaihdan in siam thiam ka ring mek a thlatin kan lak tur ang zat leh thlatia ang i a fix a awm ve lo ni chu keimah a ni ah chuan maw ka rawn sawi tawh ang khan. kan kalna hmun a expensive dana zir te leh kan thlawh tam kan flying hours a tlem leh a tam a zir in a nia kha kha international airlines ah chuan a ni tlangpui a domestic ah pawh a ni tho a amah erawh chu international ngial ngial chu hlawh te a lo sang a kan lo thlawk hnem ta a domestic ai chuan kan hlawk chu a tha baka benefits a tam accommodation te transportation te leh i kan hlawh hi ngaw rawh aw tax engmah kan peak a ngai lo keimah ni bik ah hian ram dang hi ka hre lo a. Emirates te, Etihad te tiang ho hi ka hre lo a, keimahni Qatar Airways bikah chuan tax free tawp kan hlawh hi. Kan hlawh kha chu kan hlawh tawp, tax engmah kan pek a ngai lo kha kha ni se. Tuna domestic bikah kan zuang lut anga, domestic hi Indigo leh Akasa Air atangin information hi ka la thei a ka thiante, pakhat hi Indigo a thawk hi Chennai base in a awm a, pakhat aah Akasa Air a thawk hi Bangalore base in a awm a, Akasa Air hi kan ṭawn phawt ang a, umm base a zir hi a ni ve lutuk a, Akasa Air te pawh a ni ang a, khawi domestic or eng airlines pawh base a zir hi a ni ve lutuk a, tuna information ka lakna Akasa Air bik Bangalore base a awm hian min rawn hrilh dan hian anmahni rank a ani pawh a join na la rei lo a, kum khat a thlawk tling tawhin ka hria a. Amah bikah hian darkar sawmli panga an thlawh tlin hian singli, India pawisa a singli kha an basic salary a nia, chu chu an la thei a darkar sawmli panga an thlawh tlinin. Chuan chumi bakah an flying hours leh layover allowance kha kha an nei ve tho bawk a keimahni ang thauhin. Singli kha an basic salary nia darkar sawmli panga an thlawhthlin cheuhin mahse chu chu an la thei a. Chuan a nawlpuiin in allowance leh enge in flying hours leh in hotel allowance zawng zawng nen hian engla za nge in lak thin ka tih hian Singa sanga tanga sing ruk inkar vel kan la tlangpui kha a tia. Mahse chu pawh chu. Position a zir a ni ve lutuk a, supervisor te pawh an nei ve tho an ni te pawh leh seniority ang a khatiang a eng nge hierarchy a kal kha an ni ve tho a, ahh international an thlawk ve tho a Akasa Air hian Riyadh te Doha te, Doha an rawn thlawk a chuan Jeddah te khatiang lay over an nei nasat kha chuan sing sarih han a hawlh te pawh kha an awm kha a tia chuan senior crew ho leh ih supervisor ho hian nuaih khat Lak kai chang an nei te pawh kha a tia, chu chu enge ka va hria pui thlap thla lo, min rawn hrilh dan a nia, a dik ngei pawh ka ring a, kha kha Akasa Air bik ka a nia, ih enge over all in an flying allowance leh ih basic salary leh hotel allowance kha mi pathum belh khawm khan a lo ber a, sing nga sang nga tanga sing ruk inkar an la ni chu Akasa Air bik ah hian maw. chuan ih senior a zir in seniority a zir in ti khan leh international te in thlawh tam chuan singsarih ah te sengriah sengkuah ah te tikhan a han chho a kha kha mi rawn hrilh dan a nia akasa air bik ah hian chuan tun ah indigo ah kan lut leh ang indigo a ka information lak na hi chennai base a awm a nia umm ani ve thung hian an engawh rawh chu mi hma chuan ka rawn sawi lawk ang a. Indigo bik hi chu base an ngah em em a, Delhi, Mumbai, eng nge Bangalore, Chennai khawpui lian deuhah chuan base an nei vek a nih chu Indigo bik ah hi chuan maw an hlaw hi an base a zir hian a ni ve lutuk a, entir nan Delhi te Mumbai te chu international an thlawk nasa a nih chu an hlaw pawh a sang reng bawk a, Chennai te Bangalore te pawh an thlawk nual tho a, amaherawhchu Mumbai te leh Delhi base a awm te. Ang em em in chutiangin an hlawh hnem lo va, ka zawh nu hi kum rawh aw, kum hnih vel chu a thawk ve tawhin ka hria a, an ni hi an basic salary tak hi chutiangin ang rawh aw min rawn hrilh lo a, min rawn hrilh dan hian darkar sawm ruk vel kan thlawh thla khat a, darkar sawm ruk vel kan thlawhtling hian Singha Sangli atanga Singha Sangha inkar kan hlawh. tlangpui hi a rawn ti a, chuan umm basic salary la tur hian darkar sawmnga fifty hours kan thlawh ngei ngei a ngai a rawn ti bawk a, chuan ahh lay over allowance hi ni sawmah thlatin ni sawmah kan la a chuanin ahh. Sanga atanga sang ruk vel hi a ni tlangpui a, layover ngah dan a zir in a rawn ti bawk a. Chuan international an thlawh hian darkar sawmhnih pali layover an neih hian US dollar sawmriat an hlawh bawk a, chu chu lo chhut ve mai ula ka chhut thlap thlap a hman lo va. Overall chuan in base a zir in sing ruk rawh aw. Ahh zah nge ning aw sing ruk chu sing riat in kar chu an lak an lak ka ring ih international leh domestic an hlawh kawp phei chuan maw kha kha domestic a an hlawh ahh zat awm ang vel min rawn hrilh theih information min rawn pek ang chu a nia. Ahh, khati zawng kha ni se domestic bikah chuan ka hre thui lo a, chhan chu ka la thaw ve miau lo avangin domestic ah hian ahh international ah ka let leh ta ila keimahni ngawr ngawr Qatar Airways ngawr ngawr ihh hi ka rawn ahh sawi dawn lo va ti mai ang ihh hei Emirates te Etihad te chuan ihh. Nia Qatar Airways ni se chuanin Singapore Airlines, Cathay Pacific, airlines lian tak tak tam tak an awm a, heng ho airlines tam takah hian ih transportation te accommodation hi an pe lo a ni. Chu a bik takin Cathay Pacific, Singapore te leh hei ih kan hriat lar tam tak ih a bikin Asian. carrier ho maw Asian Airlines ho hian accommodation leh transportation te an pe lo ta. Aviation in join dawn a nih chuan interview te in pe dawn a nih chuan Middle East lampang airlines hi rawn join thei ula tih hi duhthusam a nia. A chhan chu airlines tam takin transportation te accommodation te an pe lo a bakah an hlawh a tax te an cut nasa a keini ho hi chu tax free tawp a nia kan hlawh hi ah chuan tunah te pawh hei kan ram thin awm lawk Saudi Arabia ah Riyadh Air te ti hian an han hawng thar. mek a, an an ni hi an thlawk tan tep a, kum sanghnih sawmhnih panga atang hian an thlawk tan dawn a, khatianga te pawhan opportunity tam tak a awm dawn a, ih a bikin Mizo tha lai te hi ih eng nge kan kan hniam bik lo ania, ih kan theu neuh vak lo ania, Hindi hi kan harsat a ni mai keimah ngei pawh ka nia, aa. International Airlines ah hian chance kan ngah zawk ka tia Mizo a bikin Mizo te hian a chhan chu English ih kan extend mai bakah ih kan hmel te a lo dang a hemi vang hian chance kan nei tha zawk ka tia domestic ai chuan ah tiang te ni vang chuan ah lo try ve zel ula eng nge ram hmuh zau nan ten a tha a eh kan memories a dam chhung rei lo te ah ih eng nge kan memories ah te pawh a tha a tha lai te. I a tam thei ang ber khan ka rawn sawi thin, ka sawi nawlh leh thin ang, thalai te a tam thei ang ber khan airlines lama luh hi i uar ang u, a chhan chu hlawh ka rawn sawi tawh a, i a theu neu loh zia te khan in hria ang a, in call duh phei chuan i middle east airlines tluka i tha hi awm lo vang, rent in pay a ngai lo a, transportation in pay a ngai lo a, engkim company na pe vek cheu a chuvang chuan, Eng pawh nise video kan ti tawh hma in ka rawn sawi leh ang i rawn try ve leh theuh dawn neuh aw. Emirates te, Etihad te, Qatar te, Riyadh Air te, Saudi te, eng nge Gulf Air te heng ho hian Middle East Airlines hian India rama eng nge recruitment an rawn nei nasa zual a. Asian Carrier, Singapore, Malaysian tih vel ho ai chuan chuvangin in lo try ve theuh dawn ni au. A kha kha vawh in ni bik a ka rawn tih theih chu ni se in hriat chak tam tak ka rawn cover chuan ka hria a i kha bak ah khan eng nge in la hriat chak tih zawh na leh chhan na khatiang hun ei kha nakin ah ka rawn nei leh ang a comment section ah khan zawh na hrang hrang in neih ka ring a rawn dah ah in thlahrung lo ula lo dah ber bawk ula nakin ah video dang ka rawn siam leh ang a tun chu ma tan chuan kha ti zawng kha ni se Ahh ka channel min lo la subscribe lo anih chuan min lo subscribe chak ve theuh tur khan ka rawn sawm in ka rawn ngen nghal bawk che va chuan ahh min lo comment in min lo like chak ve theuh dawn nia eng baw nih se ahh ni hman nuam vek ule ka channel te ka video te min lo thlir chak avangin ka lawm lutuk e ni phawt ule.